Helo, shwmae, enw fi yw Daniel ac rwy'n fyfyriwr ail flwyddyn yma ym Mhrifysgol Abertawe yn astudio Rheolaeth Busnes. Dros y chwech mis diwetha', mae'r coronafeirws a'r cyfnod clo mawr wedi cael effaith syfrdanol ar ein ffordd o fyw. Rydyn yn bellach wedi goffod ymbellhau'n gymdeithasol drwy pellter o dau fetr rhwng un person i'r llall a gwisgo mygyde yn gymdeithasol. Uwchben hynny, mae Castell Nedd Port Talbot ac Abertawe ei hunan bellach o dan cyfyngiadau lleol. Mae hyn yn gallu bod yn amser bregus ac yn nerfus dros ben i ni fel myfyrwyr, yn enwedig achos y trawsnewidiad i ddysgu ar-lein. Serch hynny, gyda phrofiad o fod yn fyfyriwr o dan y cyfnod clo dros y chwech mis diwetha', mae gen i un neu ddou top tip gallai fod yn ddefnyddiol i wneud y gorau allan o'r sefyllfa ar gyfer eich bywyd academaidd. Y tip cyntaf sydd 'da fi yw i gwneud yr ymdrech i fynychu eich seminarau ac ymgysylltu gyda'ch darlithoedd ar-lein. Dros y misoedd diwetha', mae'r gwasanaeth y proffesiynol, y colegau ac yr Uwch Dîm Rheoli wedi bod yn gweithio'n ddiwyd ac yn ddiflino ar gyfer darganfod ffordd sydd yn mynd i wneud dysgu mewn modd arloesol ac sydd yn sicrhau bod ein bod ni fel myfyrwyr yn cadw'n ddiogel. Er mae'n bosib i'r mwyafrif helaeth o dysgu ar gyfer y tymor cyntaf ac yr ail dymor yn digwydd ar-lein, gydag ambell dyrnod fan hyn a fan co yn digwydd ar campws, mae angen i ni fel myfyrwyr i warantu a dangos gwerthfawrogiad am yr holl waith caled sydd wedi digwydd tu ôl i'r llenni er mwyn sicrhau bod elfen o normalrwydd yn digwydd yn ein ffordd o ddysgu. Yr ail tip sydd 'da fi yw i sicrhau bod 'da chi routine ac yn gallu gosod targedau personol eich hunain. Wrth edrych dros fy amserlen, rwy'n gallu gweld bod llawer iawn o amser rhydd 'da fi. Mae hyn oherwydd bod yr Ysgol Reolaeth wedi dewis gwneud ei darlithoedd yn asyncronig ac seminarau yn fyw. Felly, mae gyda fi hygyrchedd i ddewis pryd rwy'n edrych dros y deunydd darlithoedd. Y prif ffordd fi'n mynd ati i wneud hyn yw drwy cadw cofnod o popeth yn dyddiadur, gan ddewis y diwrnod rwy'n mynd i edrych dros y darlith a gwneud nodiadau, yn ogystal â gosod targedau personol fel er enghraifft darllen pennod o gwers lyfr, gwneud ymchwil ychwanegol, a sicrhau bod gwobrau ynghlwm gyda hynny. Yr hyn rwy'n ei olygu o ran gwobrau yw y gallu i sicrhau bod fi'n cael hoe o'r gwaith a cael ffocysu ar bywyd cymdeithasol yn ogystal â bywyd academaidd. Un o'r prif gwobrau rwy'n hoff o roi'n hunan yw sicrhau bod fi'n gallu mynd mas i'r awyr agored, sydd yn rhywbeth rwy'n argymell yn gryf iawn i bob myfyriwr Prifysgol Abertawe ei wneud, yn enwedig ynghylch achos y parciau yn Bryn Mill a Singleton a Cwm Doncyn, yn ogystal â'r traeth sydd ar y stepen drws neu gyda mumbles yn yn gyraeddadwy â'r bws. A'r tip ola saf i chi yw i sicrhau eich bod chi'n cadw eich hunain yn ddiogel. Mae'ch iechyd ffisegol, yn ogystal â'ch iechyd meddwl yn hynod o bwysig. Mae 'na rywun bob tro i siarad am eich problemau, a wnewch yn siŵr eich bod chi'n dilyn y canllawiau sydd gan y Llywodraeth a'r Prifysgol i'w roi. Gobeithio bod y tips fi 'di rhoi i chi yn mynd i fod o help i chi efallai a hoffwn ddymuno pob lwc i chi gyd am y flwyddyn academaidd newydd.